Onyulo to ang'o igeme ot? Igeme ot ang'o ang'o igeme ot gi luth? Luth mane? Miting'o no. Ang'o igeme ot ang'o timore ni? Luth dong luth akwani. Ah ah ang'o timore mok idonje ot ang'o igeme ot gi gi Idrisa? Mana jo Kate To kiwach gima winjore ang'o timore? Kate ka waotingo gini. Otingo ang'o? Tingo keja. Eh, ogo dhot. Hey, otingo goyo opogore an mago dhoot but en obiro tinge. Okoro oluoyo. Oluoyo bwana. So what's that? Koro mano litini. Eh, ang'ata mogamo giga. Adwa ke yani ang'e ni gidhi mako giga. An gi gowi mang'eny koro atemo ketho gik moko e ot gi gin gi lobene. Em ni peja ni be an gi lob. Eh. Onyulo. Ya, onyulo. Eh? Ok winja ne. Eh. Koro mano gino litni. Gino litna marach bwana. Kare inikia gik malit. Apenji ni onyulo. Eh. Kani tin, eh. be kudho nosechuoyi? Hey, omera mara, hey, mano to lit. Ah, ah koro ing'e seche mochuoyie, koro ing'e ni pod koro ka chieng' no emiyudo ni nonyiew ni pate pat. Osebedo ga kochuoyi, kato koro ochuoyi mogik. Kudho be osechuoyo nyulo. To we pate pat omera gino lit. Onyulo weri gi kudho. Koro weri gi kudho no, nitie kudho moro malit cha. Moro moro moro mane nigi ma, ma, ma gine ne dum mamit. Koro weri gi mano. Eh. Gima lit mar ariyo. Eh. Nyuka maliet. Eh. Onyulo ichiew saa ang'wen nyuka maliet omiyi. Eh. Aya yamo kudhe to ngudhe. Yamo kudhe matin koro iringi dhi oko. Ah, yani wewe kata kituome. Idwa go olne ji ipimo ne ji ji dwa chako yiero. Kaito in iwuok gi ng'wech iringo. Iringo matin mondo mi we joko yier mondo koro kiyud ko weni mondo ne dhi jasi. Koro ochalo gima okwe matin. Ochalo gima okwe to iyudo kopong' mabet ber ber. Asti madhe. Aso donje e duondi ka. Kare umene kae mone inyalo gombo ng'udhe to kare osedonjo ku. Idwa ni ng'udhe to idwa ni onyulo. To we koro mano. Eh? Gino lit ma ok anyal, mano to lit. To ing'e dendi kanyo nitie gimoro miluongo ga ni chogo. Eh? Chogo. Chogo. Chogo e dendi kanyo en koki matin mar matin mar eh, pien. Eh, bwana. Mano to lit adier. Mano ang'o midwa wacho wiero? Mano to lit. Bise chwanyo kokino. Bwana kokino kichwanyo lakini ing'e ni tielo mathuon to ingo kogno mathin no. Kulo mathuon nigi wich moro ma kata kohinyore to ng'e kaka ochango kiye. Eh. But mathin no. Mano to lit. Mano to lit. Eh, To- wan tin gi gik malit. To koro mogik, Eh, mogik koro en yani namba ng'wen ne. Eh. En li- ko- ko- eh, kilie- pod wan gi apar. kilieli gi Koso wan gi wembe. piero ariyo. Kilieli gi wembe. Eh. Eh, Omera gino rito me. Ah, eh, bwana kilieli gi wembe omera kilieli gi wembe ne lit sana sana koro. Kidhi yudo ni ah, koro une mudhi utemo titoru. Krismas chiegni koro utemo titoru gi wembe. To weri gi wembe no gimo. To ng'adi kama. Weri gi wembe. Gimoro wiyi winjo ka ni makas. Makas, eh makas koro to lit. Eh. Bedhe makas to koro lit. Ne makasi ogeni ngene kendo bwana mano to lit na mo kanyalo. Onyulo onyula penji. Eh. Be nisedhiga pur gokinyi?